Ço tam. Normalnym. Bu bölümde plagiata şübheli, Mekan Ataýew we Amalia, Humara aýdymy, Mister Vegas, Pulap, Şadöwez, Gideli, Joni, Lali, Aşok, Öwretme, Soprano Man, Atmareý, Amalia, Yzna Sara, Steflon Don, on alty Shots. Bu bölümi Mekan Ataýew bilen Amaliýanyň Bu bölümi Mekan Ataýew bilen Amaliýanyň Humary aýdymy bilen başlaýas. Köpüňiz Terjime Täç diýen kanaly tanaýandyrsyňyz we şo sahypada Mekan Ataýew bilen Amaliýanyň şu aýdymyny Mister Vegas Pulap aýdymyndan ogurlapdyr diýip ýazyp geçipdirler. Geliň diňläliň.

Aradaky tapawut diňe sesiň hilinde demeseň, şonki dek aýdyp bilemen men türkmençe bol bilem, paswoýski aýdýan men. Aradaky tapawut diňe sesiň hilinde. Geliň ana heňini diňläp görelik a. Hummara, hummara bolma söýgüde, taparsyň söýersiň ýüregimde. Ýaly, and the ladies gettin' wild on the dance floor. Humar aýdymy täze bolany üçin beýleki aýdyma garanda hili oňat. Men muňa ýöne göni plagiat diýerdim. Ýöne hemme zat görnüşi ýaly däl. Şo plagiat postdan soň Terjimetäç Mekan Ataýewden we Habibden gelen soobşeniýalaryň skrinşotyny ýükläpdir we şo soobşeniýalarda şeýle ýazyklydyr. Kime gyzykly detalny bolsa.

Kordal Skatta Bureau we Habib bilen Mekan Ataew aýdyşy ýaly bu Rhythm Sample. Bu sample iki müň üçünji ýylda paýlaşyldy we ondan soň we ondan soň Bu sample iki müň üçünji ýylda paýlaşyldy we ondan soň Mister Vegas, Pitbull, Lil Jon, DJ Wolfpack ýaly aýdymçylar ulandylar.

İki aýdymy da başyndan soňuna çenli diňledim we heňinde meňzeş ýeri ýok. Okey, geliň jemläliň. Asyl dogrusy sempliň eýesinden ulanmak üçin rugsat almaly. Ýöne günümizde köp aýdymçylar rugsat alman ulanýarlar. Elbetde olam olaryň öz işi.

Geçenki wideoda sizden soradym, plagiat gowumy ýa-da erbet? Ýöne özüm şoňa jogap bermedim. Meniň şahsy pikirim, plagiat erbet zat. Sebäbi biriniň zadyny alyp, meniňki diýip goýmak ýalňyşdyr. Indiki plagiatda şübheli Şadöwez, Gideli aýdymy bilen

Ok hemme zat taýar geliň diňläp göreli. Başynyň ideýasy meňzeş, ýöne ýerine ýetirilişi tapawutly. Geliň gaýtalamany diňläp göreli. Gaýtalamany aýtjak bolsak, käbir meňzeş ýerleri bar. Mysal üçin, Lala Li we Gideli

Iki aýdymda-da hem gaýtalamanyň soňlary i harpyna gutarýar, gideli, lalali, sowpadeniýe, ýa ne dommar. Ine ýene bir ýeri meňzeýär. Şu taýyny Jonyňky ýaly başlapdyr, ýöne galan ýerini öz boluşly ýerine ýetiripdir. Owa, belli zat, Şadöwet bu aýdymdan ylham alypdyr. Ýöne, biziň bilşimiz ýaly ylham almak gadagan däl. Şonuň üçin näme, basyň oglanlar. Ok. Bolýa, dowam edýäs. Aşok, öwretme maňa. Öwretme durmuşy maňa. Öwrendim ýana, ýana. Bu aýdymyň teswirlerinde Soprano Man we Bamyň At Mary aýdymyna meňzeýä diýip

Iki ýerde-de şo bir saz ulanylypdyr we men ýene kiçiräk gözleg geçirdim. Bu sazy ikisi-de Dünýä Saýtly Biztartdan arenda alypdyrlar. Ýagny bir sazda iki tapawutly ýerine ýetiriliş görýäs. Aýdymyň heňleri biri-birine hiç meňzänok. Her kim öz stilinde aýdypdyr. Bärde haýsy göwnüňize ýaran bolsa saýlap diňläp bilersiňiz. Bu plagiat däl. Okey. Bu bölümiň iň gyzykly ýerine geldik. Soňky plagiatda şübheli Amalia yzyna Sara aýdymy. Altym ýok gepä gelişmez maňa Önç beremok kese bak ýallara Düşünmeseň epe zady yzyna Sara. Bu aýdymyň aşagynda Stefflon Dons on alty Shots aýdymyndan alnypdyr diýip teswirler bar. Elbetde men bu iki aýdymy

Men uly umyt bilen Amaliýanyň bu aýdymynyň opisaniýasyna girip, cover ýa-da türkmen diline terjime edildi diýip, bir sözleri tapaýjakdym. Ýöne tapmadym. Ne, belki men ýalňyşýandyryn. Diňe bir gezek diňlälikä. Ne, bu plagiat.